Gudden Owend bei Dikrich TV, haut vum Chrëschtmaart vun Dikrech, ëmmer e feste Rendez-vous um Enn vum Jor. wou d'Leit sech nach eemol all afannen, fir zesummen e Patt ze huelen, eppes Gutts z'iessen. An da kann een och emol op de Buergermeeschter hei falen. Gudden Owend. Gudden Owend.
Jo, dee Chrëschtmaart, dee gëtt et schonn zimlech laang, huelen ech un. War deen ëmmer esou d'selwecht konzipéiert, am Fong all haaptsächlech Stänn fir z'iessen an ze drénken? Dee war ëmmer d'selwecht konzipéiert. Dee war ëmmer am Zentrum vun der Uertschaft, well mer ganz einfach wollte verbannen, Convivialitéit, Mat de Restauranten, mat de Bistroen, och e bëssen Anonymitéit hei uewen an der Fussgängerzon, mat de Geschäftsleit, fir dat ze verbannen, fir einfach e flotten Owend ze fannen an och ëm déi Chrëschtfeieren dat eeben esou ze organiséieren an och esou ze feieren, wéi et soll sinn. Bon, ass nach ni dru geduecht ginn, fir et eventuell e bëssen auszebauen, vläicht méi laang ze maachen? Et ass jo just elo op dësem Weekend. Zu Dikrech ass op dësem Weekend ëmmer de Chrëschtweekend. Mir probéieren dat och ze maachen. Et muss natierlech och Leit hunn, déi sech engagéieren, fir dat ze maachen, wat och net ëmmer einfach ass, wann een eng gewësse Period mécht. Mir probéieren dat mat der Extensioun vun der Fussgängerzon och ze maachen, fir vläicht en Zwerg aneschters ze groen, e bësse méi breet ze maachen, esou wéi och déi verschidde Mäerzen. Ech denken, wa mer méi Geschäft dran dickesch kréien, wann een dat zesumme mécht, wann een do an d'Zukunft kuckt, da kann een natierlech de Chrëschtmaart och ëmmer méi grouss maachen. Et soll awer esou ëmmer bleiwen, datt et eng heemlech Atmosphär ass an net eppes ass, wat eidel ass, an dat Zesummespill mat der Union Commerciale an dem Syndicat d'Initiative. Jo, eppes Neits gëtt et awer dëst Joer schonn, an zwar eng komplett nei Beliichtung hei

Virleschte Sonndeg vum Advent-Shopping an dee gëtt ëmmer traditionell vun der Union Commerciale hei vun Dikrech organiséiert. Hei hunn ech elo e puer Hären, e puer Vertrieder vun der Union Commerciale. Et sinn ëmmer traditionell zwee Verkafsoppen, Weekend da kuerz viru Chrëschtdag. Jo, säit gréngen, säit 10 Jar maache mer zwee Weekender fir. oppen Geschäfter ze hunn. Awer säit 40 Joer maache mer eisen traditionellen Chrëschtmaart ëmmer de leschte Weekend viru Chrëschtdag selwer. An dëst Joer a ganz neier Ambiance, well et gëtt eng nei Chrëschtbeliichtung, wéi mer elo just gesinn hunn. Jo, doriwwer si mer ganz frou, fir eise Leit kënnen déi nei Chrëschtbeleuchtung, déi vun eiser Gemeng gesponsert gouf, virzestellen. Et ass e flotte Kader. T'ass eng schéin waarm Faarw déi d'Leit unzitt, déi se alleguerte gutt fannen. Dat versprécht méi fir déi nächst Jaren, wou mer eventuell aner Projeten nach weider hei um Fëschmaart wëllen developpéieren. Dat heescht Dir sidd schonn am gaangen nozedenken eventuell iwwert en neit Konzept hei? Jo, d'Konzept kéint een anescht maachen an et hu mer ferm Wëlles fir dat ëmzesetzen. Genee Pläng bestinn awer nach net dofir? Nee, mee d'Iddie sinn alleguerte schonn do. Ok, villmools Merci. Mir sinn da gespaant, wat do d'nächst Joer op eis duerkënnt. A fir schonn elo frësche Wand hei an d'Geschäftswelt zu Dikrech ze bréngen, huet d'Gemeng hei decidéiert, dëst Joer e Pop-Up Store ze lancéieren. An elo fir de Chrëschtmaart, do hunn dräi Damme sech dat Konzept ugekuckt an ausprobéiert.

Maat dir dei iergenguer Saachen? Jo, ech bitzen déi selwer, ech designen se och selwer. Dat heescht wann iech eng Posch hei gefält vum Modell hier, awer d'Fäerf seet iech elo net zou, do kënnt een dann och variéieren dann dervunner. Oder dir sot ech hätt dat dote elo gären am bësse méi klengen oder aner Faarfvariatiounen. Oder wéi der hei gesitt. Villäicht ganz speziell mat Fëschlieder, ass ganz nei am Sortiment do dranner. Oder Dir sot een aner Modell villäicht, deen Iech gefält. Also ech bitzen déi Saache selwer, dat heescht do sinn der Fantasie keng Grenze gesat. Ganz schéin.
Villmools Merci. De Kader passt och, also Är Saache passe bei de Kader. Gefält Iech hei an eisem Pop-Up? Dat ass wierklech super flott. Eng Méiglechkeet wierklech fir enk erauszekommen aus dem Atelier wou ech bis elo war, e bëssi Kontakt mat der. Foussgängerzon an esou ze bekomme fir ze kréien an jo ass wierklech flott. Cool eng gutt Geleeënheet. Ma jo dann nach vill Succès hei. Jo merci.
A ween hu mer dann hei? Hallo Sandy.
Schnaps? Jo ech hunn Schnaps mat, Branntwäin a Likör och. Selwer gebrannt?
Selbstverständlech.
Dëst Joer hate mer net esou vill Uebst, mee dat wat do war, war excellent vun der Qualitéit. Also hei ass de Resultat. Ech géif soen, mir kënnen dat testen. Ech si ganz frou, datt mer hei zu Dikrech dat daerfe ubidden. Dir kommt vu Kiele, gell? Jo, jo. Also ech kommen e bësse Reklam maache fir meng Brennerei, well zanter, jo, 1907, Brenne mer schon zu Kielen, mee zu Dikrech wëssen se dat mëttlerweil schon. An gefällt et iech hei an Pop Up Store? Jo, et ass wierklech ganz ganz flott Plaz an d'Leit trauen sech och fir eran ze kommen a sinn interesséiert fir ze entdecken an och iwwer de Musée, de Brennerei Musée ze schwätzen. Vill Leit kennen de Brennerei Musée, dat ech sinn ganz iwwerrascht an och de Brennerei, also ech fille mech hei bëssen jo. Wéi doheem schonn. Ma super, dann nach vill Spaass hei zu Dikrich. Merci Sandy. Da kucke mer mol wat et hei nach gëtt. Bonsoir. Bonsoir.
Dir sidd d'Madame déi Bijoux un huet? Jo, genau.
Kënnt der Iech vläicht virstellen hei? Ma jo, ech sinn d'Colette Becker vu Betten an ech maache Bijouen aus Polymer Clay. Dat ass e ganz liicht Material wat mat den Hänn modeléiert gëtt. A gebak gëtt, dono geschlaff a versigelt. Brécht net, ass ganz villsäiteg asetzbar a wat ech maache si lauter Pièce uniquen. Ganz schéi Saachen. Gefält Iech dann hei an eisem Pop-Up Store? Jo super, et ass mega schéin, et ass alles super ginn, also ech kann nëmme soen. Chapeau. Wierklech ganz, ganz gutt. Ech muss soen, déi ganz Atmosphär hei mat iech dräi zesummen ass wierklech fantastesch. Jo, jo, jo, dach, ganz gegléckt. Majo, dann weiderhi vill Spaass hei an eisem Pop-Up Store. Merci.
An wëllt och dir gären äre Produit bei eis hei zu Dikrech testen zu gënschtegen Konditiounen? An a ganz kreativer Atmosphär, da mellt Iech roueg bei eis a mir stellen Iech dëse Raum zur Verfügung. Hierzen Hëllin, dat ass e Begrëff hei zu Dikrech, zu Lëtzebuerg an souguer doriwwer eraus. Déi gastronomesch Adress war zënter de fofzeger Jore bekannt fir hir aussergewéinlech Kichen an awer och fir hir eemoleg Atmosphär. An de Verdéngscht dofir geet zu engem gudden Deel op dee Mann zréck, deen och haut nach ëmmer direkt nieft deem fréiere Restaurant wunnt, Den Antonio Prati war 1971 deen éischte Chefkach hei zu Lëtzebuerg, deen en zweete Stär krut fir d'Hiezen Helene. A mir hunn de Kach viru kuerzem bei sech doheem besicht. Bonjour,
je suis heureux de vous accueillir, je suis dans ma petite cuisine. Ils étaient justement en train pour préparer une soupe de légumes et minestrone à l'italienne. Et maintenant on ira au jardin pour prendre les légumes. Den Antonio Preti ass e gudden Deel vu sengem Liewe Stärekach gewiescht, huet sech bis haut awer eppes gehal, wat him staark um Häerze läit, seng Léift zur Natur an zum natierlechen Iessen. Fir den Antonio geet näischt iwwer Kraider a Geméis, selbstverständlech aus dem eegene Gaart.

Ma no, on avait toujours un jardin. Les légumes, c'est le principal de la cuisine. Sans légumes, on ne peut pas travailler, les aromates. Et maintenant, on descend en cuisine et on va préparer tout ça. Haut lo preparéiert den Antonio eng Minestrone. Seng Minestrone, och ee Plat, deen ëmmer ganz beléift war am Restaurant Hiertz. Fréier, wou et nach keng Amuse-Bouche gouf, do sinn an de gastronomeschen Haiser als Opening nämlech ëmmer Zoppen zervéiert ginn.

Vous voyez les spécialités et les plats des pauvres gens aujourd'hui, dans le temps, aujourd'hui ce sont les spécialités des riches. Natierlech huet den Antonio Pretti nach ganz aner Köstlechkeete gemaach, wéi mer un den ale Menüskaarten erkennen, déi seng Fra Carmen selwer kreéiert huet.

Sollt hien sech zu Dikrech eigentlech op der Esplanade beim Hotel Beau Séjour presentéieren, well dat Joer Weltausstellung zu Bréissel an deemno d'Saison zu Dikrech keng gutt war an den Antonio och nach wéinst sengem Pass zwou Woche Retard hat, wollt de Patron hien net an huet hien bei d'Madame Hirtz e puer honnert Meter méi wäit geschéckt. Esou huet d'Geschicht hire Laf geholl. Alors j'étais, je suis arrivé ici à l'hôtel Hirtz et c'était Madame qui m'a accueilli et.

An esou sinn den Antonio, d'Madame Helene an hire Mann Christophe Colling op hire fräien Deeg all Kéier an en anere Restaurant iesse gefuer, fir ze kucken, wéi déi aner sou schaffen, eppes un dat den Antonio sech nach haut gutt erënnere kann.
Mais c'est ça comme ça qu'on a fait, je me rappelle une fois on avait fait un tour de France, on était 15 jours en France, on est parti de la Normandie, la Bretagne, les Pyrénées, Languedoc-Roussillon, la côte,

an engem Buch vum Ern Breusgen, deen haut op Besuch ass. Eng Publikatioun, déi entstan ass, nodeem déi zwee sech besser kennegeléiert hunn a vun zwou aussergewéinleche Biographië schwätzt, déi sech bal wéi Märchen unhéieren, awer nëmme bal. Dat hei ass jo eigentlech net esou gutt ausgaang, well de Restaurant net a seng Hänn komm ass, well en deen net konnt kafen. Mee u sech awer, wann ee säi Bilan zitt iwwer dat, wat en hei gemeet huet, muss en awer e ganz positive Bilan Zéil. Also hien huet schonn vill fir d'Gastronomie hei gemeet, hei zu Lëtzebuerg an hei zu Dikrech. An jo, war eben dee klengen Italiéiner, deen hei vill Succès hat. Voilà, Här, no ass super servie.
An deen och elo an der Pensioun nach ëmmer net ophält ze kreéieren. Säin eegenen Hunneg, säin eegene Bitter op Basis vun Nëss, well hien e Mann vun der Natur ass, ouni déi et fir hien och keng gutt Käch géif ginn.
Bon appétit Ern. Il y a un peu l'air d'Italie là.
Zu Dikrech gëtt et awer nach e Mann, dee gutt kache kann. Wann vläicht och net an der selwechter Liga wéi den Antonio Prati, sou schmaacht et senge Gäscht dach ëmmer exzellent an ee Plat geléngt him besonnesch gutt. Dir kënnt Iech nach sécher un déi éischt Emissioun vun Dikrech TV erënneren, wou de Pol Kelteg iwwer den Dikrecher Kuddelfleck geschwäermt huet, besonnesch natierlech een.
Wann der een Dikrecher frot, wou gëtt dee beste Kuddelfleck, d'Jonge soen alleguer, bei der Mamm doheem.
Jo, an duerfir weist hien eis haut och, wéi der Mamm hire Kuddelfleck gemaach gëtt, well bei hir an der Kichen huet de Pol seng Kachkënschte geléiert. Meng Mamm kënnt aus engem Hotel vu Krautebach, Hotel Hatz. Meng Grussmamm war do d'Patronne. An ech hunn dann, wat ee sou mécht als Dräizengjäregen, Schalotten, Grompere schälen, Zoosse maachen, ech weess net, vill. Ech hu méi nogekuckt. Dem Paul seng Mamm huet also mat hiren dräi Bridder an der Boma hirem Hotel geschafft an de klenge Paul huet hinnen do bei der Aarbecht nogekuckt an och mat ugepaakt. Jo, well dono war meng Mamm an de Michel, also déi jéngste, meng si waren am Service, déi aner waren an der Kichen an dono hat ech och en bësse Loscht fir an de Service ze goen, well do hues de méi schéin Meedercher gesinn wéi an der Kichen.
Esou ass dann och de Kuddelfleck am Haus Keltisch schonn ëmmer eng Familljesaach gewiescht, och wa sech an der Tëschenzäit munches geännert huet. Déi eng hunn d'Zooss gemaach, déi aner hunn de Kuddelfleck. Deemoos krus de Kuddelfleck net wéi haut, haut kanns de Kuddelfleck bei dengem Metzler Direkt panéiert d'Froen fréier hu nach missten botzen, kachen, mat Geméis a sou weit ofkachen, botzen, aleeën. Dat war dat war seng Woch am gaang.
Dat muss also haut net méi sinn. Trotzdeem hëlt Zooss nach ëmmer Zäit an Usproch. Fir d'éischt gëtt d'Miel am Botter zergoe gelooss a mat Bouillon geläscht. Da kënnt Tomatepürée dobäi, route Wäin, gebruedene Speck, Kornischongen, Kaperen a grénge Peffer. Ah, kuck ech wéi eng Faarf dat do kritt. Hohohohohoho, dat gëtt gutt. Richteg gutt Faarf. Umm.
Domat ass et awer nach net gedoen. Feelt nach de Knuewelek, dee virdrun an e selwergemaachte Rëndsbouillon ageréiert gouf, d'Champignonen a beim Paul nach en Extra. Well meng Mamm jo franséisch Originnen huet an ech déi franséisch Kichen immens gären huet an d'Famill och e bëss vun do ass, hu mer richteg gutt Herbes de Provence. Dat gëtt ee Goût. Voilà, duerf net ze vill schnécken domadder, ne? Dann ass dir dat jo roi. Euh, je sais pas. Doch, se gouf, se gouf, se däischt jo dann awer rëm formidabel.
Nach e Schotz wäisse Wäin an da muss de Pol sech esou lues ëm seng Gäscht këmmeren. Iwwerdeems de Monni Michel, de Sommelier, nach de Wäin inspizéiert, muss de Pol sech elo en Frittéieren vum fäerdeg panéierte Kuddelfleck maachen.
Fir net mussen déi ganzen Zäit hei bei der Friteuse ze stoen an andauernd véier Stécker erandroen ze goen, hu mer elo de Plateau a mir setzen e bëssen an de Schäffchen. Da gëtt an engems manner fetteg, verdonst bëssen an bleift awer waarem, well mir maachen dat Ganzt bei 80 Grad.
An dann geet et an d'Endphas. Elo ass dat Wichtegst ugesot. De Madère. Bei der Madère-Zooss läit d'Konscht an dem richtege Mooss. De Wäin ass verkacht, deen drénke mir kee méi, ass passé, Tempi passati. Awer et soll jo eng Madèrzooss sinn, dat heescht, kuerz ier mer se zerwéieren, maache mer enk e bësse Madère dran an da schmaache mer. Meng Mamm war zimmlech spuersam. Lo kënnt La Note du Chef. Chant devant, chant devant. Männer hei ass en, de Kuddefleck.
Fazit, der Mamm hire Kuddelfleck ass. Tatsächlech dee beschten. Merci Mamm fir alles. Gär geschitt Bolesso, merci dat ech konnt kommen. Gär geschitt.
Iessen kann een zu Dikrech op ville Plazen. An der Groussgaass hei hannert mer, do stieche virun allem zwee Italiener ervir, ugefaang mam Non Solo Vino oder wéi d'Leit och nach soen, beim Franco.
Buongiorno!

Moi, ech sinn de Philippe Busto. Eis Vinothéik besteet säit 2003 zu Dikrech a säit 2012 hu mer eise Restaurant Venti Nove, wat eigentlech just d'Zuel vun eisem Haus ass, 29. Mir importéieren eigentlech säit 2003 italienesch Wäiner vu klenge Produzenten. Ënnert anerem och Olivenuelegen, Balsamikoen an eben déi ganz gutt Spezialitéiten, déi aus Italien kommen. Restaurant ass eppes, wat un sech net direkt esou gewollt war. 2012 hat mer eigentlech d'Chance hei mat der Terrasse eppes ze maachen an dat huet sech dunn, do ass eng Evolutioun geschitt an mat Freed un dat Ganzt hu mer dunn lues a lues, Ass et dunn e flotte klenge Restaurant ginn. Mir hunn eigentlech eng flott mediterranesch Kichen, baséiert op haaptsächlech Italien natierlech, op d'Rezepter vun eise vu menger Mamm an déi ech iwwerholl hunn. Elo si mer natierlech vill méi wesentlech méi professionell ginn. Elo hu mer ganz, ganz flott Telleren, eng kleng Kär mat frësche Produiten, schaffe ganz vill mat Crustacéen, mat Fësch. Wat hei eigentlech schwéier ze fannen ass, jo, dat sinn eigentlech och eis Spezialitéiten. Also de 15, de Sonndes de 15 hu mer eigentlech de letzten Dag, wou de Restaurant op ass. An ab de 16 geet da lass mat eise Kaddoen a Wäinverkaf fir d'Feierdeeg. Ganz flott Corbeillen. Lo si mer och scho sou organiséiert, dass ee se net méi brauch virzebestellen. Also mir hunn der ëmmer hei, wat jo och ganz wichteg ass, wann ee mol ganz spontan eng Corbeille braucht. An natierlech hu mer dann déi exzellent Proseccoen, franséisch Hampessen hu mer och hei an natierlech eis Eis gutt Wäiner, déi mer direkt aus Italien bezéien an dofir kommen eis Clienten och heihinner. Ech sinn een Dikkrecher, dofir ass et fir mech natierlech ganz flott a sécher bleiwe mer hei. Dat ass, ech sinn hei doheem an Dikkrech ass einfach eng schéin Stad, eng roueg Stad an et mécht och Spaass hei eist Geschäft eben ze hunn an jo. Ech ka mer et anescht guer net virstellen. Den Dezember 1944 war kee Mount ewéi déi aner fir Dikrech an och de Norde vum Land. Deemools huet den däitsche Géigner nach eemol zréckgeschloen, zu engem Zäitpunkt, wou Lëtzebuerg eigentlech scho mam Zweete Weltkrich ofgeschloss hat. A bis haut ass d'Ardennenoffensiv en däischtere Punkt an der Mémoire vun den Dikrecher bliwwen, och wann déi meescht sech hautdesdaags, 75 Joer méi spéit, Just nach vum héiere soen, dorun erënneren awer net all. De 16 Dezember viru 75 Joer gouf Dikrech nees vun den Däitschen ënner Beschoss geholl, an déi haiteg Wissels Bréck, deemools Zuchbréck, war fir vill Dikrecher den eenzege Moyen, fir dem Géigner z'entkommen. D'Madame Bachstein, hei aus dem Bamerdall, deemools 5 Joer al, erënnert sech nach vag un dee Moment, wéi si mat hirer Famill iwwer dës Bréck geflücht wor. Den 19 Dezember 44 waren d'Leit opgeruff sech am Dikrecher Kolléisch ze versammelen.
Do hu meng Grousseltere gewunnt, mäi Grousspapp war Portier am Kolléisch a vun do ass se ëmmer fort an ech ka mech nach erënneren op der Feelser Strooss, also si mer iwwert d'Eisebunnsbréck fort gaangen an op der Feelser Strooss, do kann ech mech drun erënneren, datt ech do op engem Won suz, Mat menger Popp am Grapp. An wat duerno geschitt ass, wéi mir an d'Stad komm sënn, ech weess et net. Mir sënn dunn op Hollerich komm an duerno ware mir am Park Mansfeld zu Clausen. Do ware mer jo dann bis d'Fréijoer 1945, bis mer erëm heem konnte kommen. Do kann ech mech nach bëssen drun erënneren. An do ass nämlech eng Frëndschaft entstane mat deene Lett, wou mir evakuéiert waren. an déi sinn och ëmmer duerjercher nach zréck op Dikrech bei eis komm an do ass verzielt ginn, dat do kann ech mech dofir nach drun erënneren, mee soss.
De Roland Gaul, de fréieren Direkter aus dem Militärmusée, dee sech vill mam Krich beschäftegt huet, weess, datt d'Evakuatioun vun Dikrech keng Selbstverständlechkeet war. D'Leit deemools wossten emol net, ween zu där Zäit iwwerhaapt dat militärescht Soen an der Stad hat, hu sech déi amerikanesch Truppe laanscht d'Frontlinn dach reegelméisseg ofgeléist. Mat Hëllef vum deemolege Buergermeeschter schliisslech si si op e gewëssene Captain Harry Kemp gestouss, deen hinne matgedeelt huet, datt hien den Uerder hätt, hir Brécken ze zerstéieren an d'Truppe Richtung Ettelbréck ofzezéien, wou eng zweet Frontlinn geplangt wier. Awer de Captain huet et dunn net dobäi belooss. Dunn huet dee jonke Captain awer gesot, Meng Uerdere si kloer, do steet näischt vun Zivilisten dran. Ech kucken, wat ech ka fir eech man. Deen telefonéiert dunn iwwer d'Hierarchie erop an e krut zréck gesot, Déi Leit, déi waren esou fein mat eis, mir kënnen déi net am Stach loossen. Eis Uerdere sënn zwar klor, déi militäresch Operatiounen hu Prioritéit, mee wann net ka gemaach ginn, datt Dikrich kann evakuéiert ginn, wärend mir eis zréckzéien, dann erlabe mer dat. An deen huet dunn d'Hëllefspolizei, d'Miliz, e puer MPen zesummegeruff, Dir gitt elo an Dir warnt all Haushalt, Rendez-vous em 12 Auer am Collège Saff. Jiddwereen nëmmen ee Weenchen oder e Leederwon, eppes dobäi mat Eeswueren, mat e puer waarmen Decken an dann iwwert d'Eisebunnsbréck, wou mer elo grad stinn hei, riwwer. An dann musst Der kucken, datt Der eens gitt. Mir kucken, datt Der nach déi aner Säit op d'Sauer riwwer kommt. An da gëtt déi Bréck zerstéiert. Esou also konnten d'Madamm Bachstein a vill aner Awunner vun Dikrech dem Inferno entkommen a si bis haut dankbar, datt sech de jonke Käpp den Kampf fir si agesat hat. Dësen ass iwwregens spéiderhin och Éierebierger vun Dikrech ginn an souwuel hie selwer wéi och aner amerikanesch Veteranen sinn nom Krich nach ëmmer reegelméisseg op Dikrech zréckkomm.
An och e Sonndeg virun enger Woch woren nees eng Partie amerikanesch Zaldoten zu Dikrech. Am Kader vum 75. Anniversaire ronderëm d'Ardennenoffensiv huet e Grupp ronderëm de Roland Gaul déi sougenannte Keystone-Zeremonie organiséiert, wou vun Ettelbréck iwwer Dikrech bis op Klierf erop bei de Krichsmonumenter, All Kéiers eng Plack zu Éieren vun der 28. Infanteriedivisioun ageweit gouf, déi Divisioun also, déi am Wanter 44, 45 de Feind hei am Norden opgehal huet. D'Keystone-Zeremonie zu Dikrech war de virleschte Sonndeg am Park bei der Gemeng beim US Memorial. Obwuel d'Veteranen an hir Famillen zënter dem Krich schonn ëmmer erëm op déi Plaz zréckkomm waren, wou déi onerwaarte Rundstedtoffensiv stattfonnt huet, Sou war déi Kéier dach alles e bëssen anescht, méi feierlech an och sécher méi emotional. Fir unzefänken huet de Roland Gaul nach emol drun erënnert, wat et eigentlech mat Keystone op sech huet. Keystone, e Schlësselsteen, also en Obstakel, wa mer et esou wëllen huelen, an dat wor och de Fall bei deenen Unitéite vun der 21. Amerikanescher Infanteriedivisioun, déi dem 109. Regiment, wat hei zu Dikrech a ronderëm Dikrech stationéiert war, déi sech am Ufank vun der Ardennenoffensiv den däitschen Truppen entgéintgestallt hunn. Dës US-Zaldoten haten als Divisiounsofzeechen een Keystone, also ee Schlësselsteen, deen der och nach bei deene véier Generäl hei a bei munchen Zaldote gesitt a deen nach um Duerno dunn huet de Buergermeeschter Claude Haagen nach eemol d'Wichtegkeet ënnerstrach vun der Erënnerung un dës däischter Zäit an der Geschicht.
Den Zweete Weltkrich, déi Massaker an domadder dat Leed, wat ugeriicht ginn ass, solle mir haut an och an Zukunft, 75 Joer nom Ufank vun der Ardennenoffensiv, ni vergiessen. Et ët eis Flicht, all rietsextremen Tendenzen op dat schäerfst entgéintzetrieden. Eis Aufgab ass et, déi Salonfäegkeet vun Homophonie, Xenophobie, Rassmissus an egal wat fir eng Ausgrenzung ze bekämpfen an ze ënnerbannen. Mir sinn dat net nëmmen eise Kanner, mee och a virun allem deene Leit schëlleg, déi fir eis Fräiheet gekämpft hunn an dësen Asaz mat hirem Liewen oft bezuelt hunn. Si hunn sech agesat, fir datt mir haut a Fräiheet kënne liewen. Mir sollten a mir däerfen dat ni vergiessen. Tëscht den Dikrecher an hire Befreier huet sech op alle Fall nom Krich e ganz besonnesche Lien kreéiert, dee bis haut bestoe bleift. An enger ganz émouvanter Ried ass d'Duechter vum Herri Kemp, dee Mann also, deem déi Dikrecher hir Evakuéierung ze verdanken haten, Nach eemol op d'Bedeitung agaang, déi d'Dikrech an déi Dikrecher fir hire Papp haten an déi si op alle Fall weiderféiere wëll. Haut steet si net méi mat hirem Papp hei, mee mat hirer Duechter a wëll dat Ierwe weiderdroen.
Dat hei ass meng zweet Visitt zu Dikrech zënter datt mäi Papp gestuerwen ass.
Ech hu seng Presenz gespuert, wéi ech de Militärmusée 2010 besicht hunn. An hien ass och haut bei eis. D'Relatioun mat de Leit vun Dikrech, déi sech zënter dem Enn vum Krich entwéckelt huet, spillt eng wichteg Roll a menger Famill. Mäi Papp huet net vergiess, Dir hutt net vergiess an och mir wäerten net vergiessen. And we will not forget. Eng ganz ergräifend Zeremonie, um Enn vun där déi nei Erënnerungsplack enthüllt gouf, déi och un den Harry Kemp erënnert, dee Mann, dee sech agesat huet, fir datt Dikrech an der Nuecht vum 19. op den 20. Dezember 44 sollt evakuéiert ginn. Present arms followed by.
Ech sinn zréckkomm mat mengem Mann, dem Major General Crane. Mir waren och hei fir de siechzegsten Anniversaire. An ech sinn einfach gär an dësem Land, fir d'Leit vun hei erëmzegesinn an och well si eis Zaldoten unerkennen. Ech sinn einfach gär hei.
I just love being here, yeah, didn't want to miss it. Als fréiere Member vun der 28. Infanteriedivisioun ass et wichteg fir mech, dat Ierwen ze honoréieren, d'Zaldoten, déi hei gekämpft hunn an de Leit deemools an Europa hir Fräiheet zeréckginn hunn. Ech probéieren, ëmmer dobäi ze si, wann d'Divisioun geéiert gëtt, an ech appreciéieren och, datt d'Lëtzebuerger sech weider un dat erënneren,

War et Är éischte Kéier zu Dikrech? Nee, et war déi véierte Kéier. Mir kommen ëmmer rëm, fir all Feier. Et war tatsächlech scho meng véierte Kéier. Et ass also wichteg fir Iech? Jo, et ass ganz wichteg. Et ass ganz aussergewéinlech.
An dat wor et fir eis Emissioun haut vum Chrëschtmaart. D'Gemeng Dikrech wënscht iech alleguerten schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an dat neit Joer an bis eisen nächste Rendez-vous mat Dikrech TV. Hei nach e klengen Ausbléck op dat wat nach usteet. Äddi bis gefënnt. De Frëschmaart um Dënsdeg zu Dikrech huet ëmmer eng ganz speziell Ambiance a luet nom Akaf och nach op e klengen Tour duerch d'Geschäfter oder op eng Taass Kaffi an de Caféen am ale Stadkär an. Profitéiert bis zum Enn vum Joer, souwuel op Helligowend wéi och den 31 Dezember invitéieren Iech d'Maartleit erëm op de Frëschmaart an der Stad. Am neie Jar dann sinn um Sonndegmoien am Ciné Scala nees eng weider Serie vun Dick und Doof Filmer ugesot. Tëscht 11 Auer moies an hallwer eng mëttes ginn den 12 Januar Endstatioun Villa Bockschuss, Vaterfreuden an Auf den Hund gekommen gewisen. Wou de Stan a Loisy sécher nees fir gutt Laun suerge wäerten. Net ze verpassen, de 14 Januar ass um Kulturhaus zu Dikrech e flotte Workshop ugesot, wou d'Kanner tëscht 4 an 12 Jar sech hiren en eegene Lampion bastele kënnen. Mir gi liichten nennt sech dëse Cours vun 3 Stonnen, wou déi Kleng no Loscht a Fantasie hir ganz perséinlech Luucht hierstelle kënnen, déi op Liichtmëssdag d'Däischtert verdreiwe soll.